Vawiin chu kan washing machine a tha lo tlat mai a, hei ti hian kan han on a, a ri ve chur chur a, amaherawh chu a vir thei der lo mai a helai a insukna khawl khulai vir thin a khuh a vir thei lo a ni. Tichuan a hnung lam kan han hawng a, helai E washing machine motor vir tura hi a vir hlei thei lo ni hei helai tluang hrui leh a gear in pawhna helai awm motor hi a vir hlei thei lo ti hian a muang changin a vir a a changin a kal a a changin a vir lo va hetiang hian a awm a problem a lo awm a ni chuvang chuan helai vel bawr hi ka han hawng a ka han hriat darh a. Youtube ah te a tih dan te enin kan han ti vel a, kan han hriat darh a, kan han her thawl a, kan han ti fai a, tiang chuanin kan han reach chho nawk nawk a, engtin nge an zel dawn ni? Kan hriat lai tak hi kan lo la lo va, hemi hnu hian ti hian kan hriat a, hei hi. Aa, washing machine hnung lam lan dan kha a ni a, ti hian an la vir thei lo va, helai vel hi a herh na hrang hrang vek a, an la lan ṭhat, herh ṭhat nu khan ti hian tlem chuanin a zia ta deuh a, a vir ṭhat ta deuh a ni. Amahersua tluang hrui hi a la dul tlat mai a. Helai a motor atanga a gear inpawh pheina ah hianin a pawt vir zo lo ni helai hi. Helai a vei lampang vir gear hi kan han siam tha leh a, kan han hriat a, tiang chuanin kan hriat darh lai tak kha kan lo la lova video in a pawi khawp mai a. Ti hian a motor hi chu a vir tha. A gear lamah hian a vir thei lo va, he lama a insukna thuaitu kha a ti vir thei lo a ni. Tichuan a insukna thuaitu lam a chung lam kha ka han thiat darh a, ti hian a chhung hi lo bal ve khawp mai a, eng emaw bal hnawhtu te pawh kha lo awm ve thei a, ti hian ka han ti fai a. A chhung kha beisei bak bakin A lo bal ve ni tih hian lo tling khawm a kan han tifai a tih hian kan han hru fai lawk lawk a. Hmanhmawh deuh in tih hian han sil a, tooth brush chhia ten a han nawh khan tih hian in a lo var ve kuar thei a ni. Bal kha a lo tam thin khawp mai. Heng te pawh hi a chhia washing machine hi a chhia a nih kher loh pawh in han servicing ve te pawh hi A lo ngai ve nasa hle mai tih kha min hriatchhuah tir a ti hian helai a insukna khawl enge a hming an tih tak hi ka la hre chiah lo va, a vawikhat hriah nan i avangin ti hianin youtube a an tih dan te en tawn chungin ti hian kan han ti nawk nawk a ti hian tihfai tur hi a lo tam. Helai vir tur hi bawlhhlawh bal hian a lo hnawh ve nasa thei hle mai dawn a ni tih kha kan han hmu chhuak thar ve leh a ni a. Tihian hei kan han sil zawh hnu chuan an lo var ta sar mai a tihian kan han rem khawm leh a. Tah hianin rubber te a awm ve a, tin khami chungah hian hei hi a insukna khawl tak kha eng nge ni hming ni hei pawh hi a thuaitu ber mai kha a ni a, heng hi tih hian kan han vuah kan vuah khawm leh a. Tlai hian Nath a awm a, Nath hian ti hian nghet takin ka han kilh leh dawn a ni. Ti hi chu na thar ang sar a ni tawh mai hei, fai sar tawh mai. Kut a huh nen herh ngheh vawn ngheh screw driver pawh vawn ngheh har thin khawp tawh mai hei. Ti hian puan chhia nen a han tia a tight theih tawp full tight in ti hian ka han tight a. Tah hian a laiah hian a chhinna. a awm a, a chhinna ten kan han chhin leh a, tichuan hmuh pawh a nuam ta e. Chungah hian a chhin chung ber a cup pakhat a la awm a, chung ber hi kan han chhin leh ang a. Chuan kan han test leh dawn a ni. Tihian a lo en ula in washing machine te pawh kha a lo chhe ve thei a, tiang khan ho te khan a lo siam that ve theih reng mai a ni tih kha. helai kan han entir tang hian ka hre thei ang emaw ti hian a motor pawh a vir that a a tluangpui hel a mah washing machine gear te pawh a pawt vir chho ta han tih fai khan ti hian hei vur panga i lo vir leh ta a part engmah thlak lovin ti hian tha takin a ran hmel leh thei tih--